Imi ur tesɛi ara tifrat, teqqim tqeddec iwaɣeznen-nni kra n wussan. Maca yiwen n wass, mi yeqqim yettruẓu tiɣermin i yeẓra s yifassen-is, tusa-as-d yiwet n tikti tenna-as. Waɣzen, d ayagi iwumi tzemreḍ, ttaruẓen tɣermin n uẓru s yifassen-ik, limer ad twaliḍ waɣzen-nni di taddart-nni nniḍen ad txelɛeḍ, netta yezmer ad d-yeqleɛ tazemmurt s yiwen ufus. Waɣzen-nni irkem seg wurfan, Yezzi ɣef tzemmurt, iqelleɛ-itt-id s yiwen ufus. Yenṭeq ɣur-s, yenna-yas, Twalaḍ? Acu nniḍen i yezmer ad t-yexdem waɣzen-nni? Terra-yas, Ur k-cukkeɣ tzemreḍ ad txedmeḍ ayen ixeddem. Isuɣ fell-as, yenna-yas, Ini-yi-d kan, ad twaliḍ. Terra-yas, Ihi netta. Yezmer ad yessens aggus n leḥrir di zzit, syen taṣebḥit ad iciddi yes iman-is, ad yejbed yiwet n tikelt, ad t-yesɣers ad yuɣal ad ilelli. Waɣzen-nni yewwet tawwurt n uxxam-is s irkel, inuda-d ɣef usaru n leḥrir. Iga-t di zzit, syen yezzi ɣer teqcict-nni yenna-yas. Ihi ad twaliḍ tasebḥit d acu ara xedmeɣ. Iɛedda yiḍ, mi d-kkren tasebḥit, taqcict-nni tufa-d waɣzen icad iman-is. Yenna-yas, Ihi imi d-tuɣaleḍ a taqeddact, yya-d ad twaliḍ acu ara xedmeɣ. Taqcict-nni tessikid ɣur-s, ma d netta, yeɛreḍ ad yesɣer s leḥrir-nni i tikkelt tamezwarut. Yegguma ad yeqqers. Yeɛreḍ tikkelt tis snat, yegguma daɣenni ad yeqqers. Yeɛreḍ ad ken-isew wafud-is, meɛna ur yezmir ara. Taqcict-nni teṭṭef deg iḍarren-is, terwel seg uxxam-nni. Tettazzal, tettazzal, armi tewweḍ daɣenni ɣer yiwen n wadi. Ad as-tiniḍ d lǧennet. Aman llan, imɣan llan, isekla llan. Tetteddu tetteddu, syin twala yiwet n tebrekt. Tenṭeq ɣur-s tenna-yas, ttxil ma tabrekt, efk-iyi ifaran-im ad ruḥeɣ ad nadiɣ ɣef watmaten-iw. Syin tules-as-d tadyant-is. Taberrict-nni, ḥnin wul-is, ihi teqbel ayen i s-d-tessuter teqcict-nni, tefka-yas ifirran-is. Tenṭeq tenna-yas, A weltma, a tamdant, atan ihi fkiɣ-am ifirran-iw, d nitni ara kem-yawin srid ɣer watmaten-im. Ihi taqcict-nni tettaf-iyi nnig udrar, nnig teẓgi. akken-nni kan akken-nni kan alammi tewweḍ ɣer yiwen n yifri ihi tekcem-it dihin tufa sebɛa n tebzimin n watmaten-is teɛqel-itent teqqim tettraǧu-ten dinna akken i d-kecmen ifri-nni yenṭeq meqqran deg-sen yenna-yasen hmm, sraḥeɣ rriḥa uberrani daki Neṭqen-d wiyaḍ, nnan-as d akken d tidet, ula d nitni ttḥulfun d akken yella win i d-yusan. Kecmen ɣer daxel, mlalen-d wallen-nsen d teqcict-nni. Yenṭeq umeẓyan yenna-as, D anta kemmini? Acu i txeddmeḍ daki? Terra-yas, ɛni ur yi-d-ɛqilem ara, nekk d weltma-twen? Qqimen cwiṭ kan akken-ya, syin mmektan-d yakul i weltma-tsen. Ur uminen ara ayen ttwalin, amek armi i d-tewweḍ ɣer daki, amek i ten-tufa? Zzin di lkanun, sgen taqcict-nni tulsasen d tadyant-is, nitni daɣ-nni ulsen-as-d amek ttidiren dihin. Azekka-nni kan, ṭṭfen abrid-nsen ɣer uxxam-nsen d yemma-tsen. Taqcict terra iferran i tebrikt, syen rzan ɣer uxxam. Akken i ten-twala yemma-tsen, teɣli ɣer tmurt i tikkelt-nniḍen. Qqar-asen, ay arraw-iw, ɣas akken tuɣalem d tigarfiwin, meɛna maɛlic, ilit kan yid-i. Mi yuẓan ɣur-s i wakken ad tt-ssudnen, ɣellint-d tmiqwa n yimeṭṭawen-is fell-asen. A win tennul tiqit n yimeṭṭawen, ad d-yuɣal d argaz akken yella, armi d-uɣalen i sebɛa akken llan zik-nni.